سلاوتان لێبێ خۆشەویستان لەم وانەیەدا دێینە سەر بەشێکی تر لە بەشەکان کە بریتیە لە ئینسێرت پۆزیشن ئێمە چۆن بمانەوێت کاتێک کە نۆدێکمان دروست کرد چۆن بمانەوێت ئینسێرت پۆزیشن بکەین واتە بمانەوێت کاتێک کە نۆدێکمان دروست کرد چۆن بمانەوێت نۆدێک داخڵ بکەین بارەزوی خۆمان واتە ئەگەر نۆدێکمان دروست کرد بێ ئێمە لینکی لیستێک یان سنگل لینکی لیستێک باوەتەیەکی تر ئەگەر سێ ئیلیمێنتمان هەبێ و یان سێ نۆدمان هەبێ ئەمە نۆدی یەکەم نۆدی دووەم نۆدی سێیەم نۆدی کۆتا هەمین یەکسانە بە ناڵ وتمان ئێستا ئێمە چۆن بمانەوێت ئینسێر پۆزیشن بکەین واتە بمانەوێت لە نۆدی دووەمەوە ئینسێر بکەین ئێمە وتمان ئینسێر فێسمان کرد واتە لێرەوە داخڵکەین داتا باسمان لە ئینسێر لاس کرد واتە لێرەوە داتا داخڵ بکەین لەم وانەیەش باس لە ئینسێر پۆزیشن دەکەین واتە بمانەوێت لە نۆدی دووەمە یان لە نۆدی یەکەمە داخڵ بکەین بارەزی خۆمان بەو مەبەستە خۆشەویستان ئەوەی گرنگە لێر ئێمە ئاماژەی پێ بکەین ئێمە سەرەتا نۆدێکمان دروست کرد پاشان داتامان ناوە داتا یەکسامە بە دیوان ئەم دیوانە پارەمیتەرێکە لە ڕێگەی ئەم پارەمیتەرەوە نرخی پێدەدەین پاشان لینکی لیستێکی ترمان دروست کردووە نۆدێک بە ناوی هێت ئەمانە نەگۆڕە وتمان تاکو ئێرە ئینجا دەمانەوێت چەند داتایەک داخل بکەین بە شێوەی ئینسێرت فێست ئەمە داتایەک داخل دەکەین بۆ لینکی لیستەکەمان بە شێوەی ئینسێرت فێست ئەمە کێشەمان نیە باسمان کردوە لەوانەی پێشوو تاکو ئێرە ئێمە چەند داتایەکمان داخل کردوە ئەگەر بمانەوێت ئێستا ئێمە چوار سێ دانە سێ ئیلیمێنت داخل بکەین واتە بەم وێنەیە کە ڕوونمان کردوەوە ئێستا ئێمە بۆ ئینسێرت فێستەوە سێ نۆدمان هەیە اینجا دوای ئەوەی کە ئێمە ئینسێرت فێستمان کردەوەی گرنگە ئینسێرت پۆزیشنە دوای ئەوەی ئێمە ئینسێرت

اینجا کاونتێک یەکسان دەکەین بە هێد واتە ئیش لەسەر کاونت دەکەین خۆشەویستان ئێمە ئەوی پێویستە بیزانین تەنها ئەم پۆزیشنەوەیە پۆزیشن واتە شوێنی دۆزینەوەی نۆدەکە کە دەێتەوێت داخلی بکەین پێویستمان بە لوپێکەیە واتە لوپێک دابنین بەپی ئەم پۆزیشنە واتە چەند جار بخلێتەوە بۆنە تۆ دەڵێ دوو واتە دوو جار بخلێتەوە ئەم دوو جارەکە خلێتەوە ئەبێ کاونتەرێک دانەی بۆی بگەین بە نۆدی دووەمیان ئێستا ئێمە کاونت لوپێک دانێن سوود لەم پارەمیتەرۆر دەگرین بە ناوی پۆزیشن ئێمە نۆدێکمان دروست کرد بە ناوی کاون نۆتین کاون یسانەکەین بهێت دوای ڕوونیەکەینەوە بۆ پیسمان بەم نۆدان هەیە لوپێک دانێن ئینتیچەر ئا یەکسانەکەین بە یەک ئای بچووکتر بێت لە پۆزیشن ئەو پۆزیشنە گریمان تۆ دوو داخل دەکەیت ئەمە پۆزیشنەکە دوای بۆ نۆ دەتەوێت کە وتە دوو واتە نۆدی دووە ئەم پۆزیشنە واتە نۆدی چەندە من دەوێت داتا داخل بکەی واتە ئەو شوێنە یان ئەو مەوقعی کە دەتەوێت نۆدی نوێی تێدا داخل بکەیت ئەمە پێوترێت پۆزیشن بۆی لوپێک دانەی بەپی پۆزیشن ئەمە لوپەکەمان ئای پلس پلس لێرە کۆتایی من بە لوپەکە هێناوە ئەوەی گرنگە لێرە ئێمە ئاماژەی پێ بکەین ئێمە کاونتەکەیە ئێمە گریمان ئەڵێن

نۆدێک دروست دەکەین بە ناوی کاونت اینجا دوای ئەوڵێن کاونت دۆت نێکست بەم شێوەیەگە سێری کۆدەکە بکەین کاونت لێرە ئێمە ئەم کاونتە تەنها بۆ ئەوەیە ئێمە بە دوای نۆدەکەی بگەڕین ئێمە وتمان ئەم نۆدە ناوی هێدە نۆدی سەرەتا هەمیشە پێوترێت هێد ئەمە هێدە بۆ ئەوی من بە دوای هێدا نەگەڕێم چونکە یشم بە هێدە بێتەوە جارێک تر بۆی شوێنەکەی نەگۆڕێت لە شوێنی خۆی بێ سوود لە ڤارە بڵێکی تر وەردەگرین واتای خێنە ناو نۆدێکی ترەوە ڤارە بڵێکی ترەوە بۆیە ڕاستەو خۆی خێنە ناو ئەی خێنە ناو کاونت ئەم کاونتە ئەم کاونتە نۆدە نوێیەکەیە واتە لە ڕێگەی ئەم کاونتەوە ئێمە بە پێی پۆزیشنەکە ئەگەڕێین کاونتێک دانین واتە کاون یەکسان دەکەین بە هێد ئێستا ئێمە ئیش بە کاونتەکە ئەەکەین ئێجا لێرە ڵین کاون یەکسان دەکەین بە دۆت نێکس بۆی بڕە واتە گە وتمان کاون دۆت نێکس ڕاستەخۆ ئەمە کاونتە وتمان یەکسانن بە یەکتری ئەمە کاونت و هێت یەکسان بە یەکتری ئێمە ئەمە کاونتە واز لێدەکە بێنەمەێ بە کاونت ئەگەوتم کاون دۆت نێکست ئەبێ لە ناو لوپەکەدا بێ بۆی دوو جار بخولێتەوە دوو جار ئەخولێتەوە کاونت دۆت نێکست دوو جار باز دەدا واتە ئەگات بێرە یەک دوو لە حاڵەتی یەکەمە لێرەیە کە بوو بە دوو نۆدی کاون دێ بۆ ئێرە کە گەیشت بۆ ئێرە ئینجا ئێمە نۆدەکەمان داخل دەکەین ئێستا ئێمە سەرەتا دووە ئەگەر ئەمە دوو بێ بە نمونە دایدەنێن ئێستا پۆزیشنەکەمان یەکسانە بە دوو ئای یەکسانە بە یەک بەڵێ کاونتیش پێشتر یەکسانمان کردووە بە هێد واتە لە مۆقعی یەکەمە کاون یەکسانەکەین بە کاون دۆت نێکست ڕاستەوخۆ کاون دۆت نێکستەکە دێ بۆ ئێرە ئێستا من هێدەکەمان یەکسان کرد پاشان دۆت نێکس واتە دێ بۆ ئێرە ئەمە لە حاڵەتی یەکەم کاتێک کە ئەمە تەواو بوو کاون یەکسانە بەنەڵ ئەگەر یەکسان و بەنەڵ واتە تۆ لە سایزەکە لادا واتە لە لوبەکە لاداوە ئەو ژمارەی کە تۆ دەتەوێت دەرچوین بۆ ئەمەمان بۆ پرێن دەکات بەڵام ئەگەر نەبوو دێ بۆ ئێرە ئاەوێ بە دوو کە بوو بە دوو دوو بچووکترە لە دوو نەخێر شتی وا نابێت ڕاستەوخۆ ئەوەستێ لێرە ئێمە وتمان یەک جاربازیدا خۆی لێرە بوو هەیە یەکسان و بە کاونت کاوتمان یەکسان کرد بهێت ئەمە لە ماوقعی یەکەم اینجا وتمان کاونت دۆت نێکست واتە باز بدە واتە ڕاستەوخۆ کاونت دۆت نێکستەکە بەهۆی ئەوەی کە بازی دا ئەڕوا بەرە و ئێرە ئێستا ئێمە لە مۆقعی وەستاوین ئێستا کاونتەکەمان لێرێ ئەگەر ئاماژەی پێ بکەین لێرە ئێمە کاونتەکەمان لێرێ ئەمە کاونت

ئەم نۆدەمان ناوە تی ئەو نۆدە دروست دەکەین بە ناوی تی ئێستا من بەهۆی لوپەکەەوە لێرە وەساوین نۆدەی دروست دەکەین بە ناوی تی ئێستا ئێماڵین تی یەکسانە بە نیو نۆت ئەتوانین ڕاستەوخۆ ئەمە بێنین بۆ ئێرە ئەمە لا بینم سیمی کۆڵۆنا بەم شێوەیەش ئەتوانین ئەس بۆ لێرە تعریفمان کردووە نۆدی تی لێرە تی یەکسانەکەین بە نیو نۆت دیوان ئێستا ئێمە نۆدێکمان دروست کرد بە ناوی تی ئەمە نۆدەکەمانە پاشان تی دۆت نێکس یەکسان دەکەین خۆشەویستانەوەی گرنگە لێرە ئێستا ئاماژەی پێ دەکەین دواوەی ئێمە نۆدەکەمان لە نێوان ئەم نۆدای دروستکردنەوەی دووەم نۆدی سم تەنها لینکەکەما واتە ئێمە ئەم لینکە هاتووە بۆ ئێرە چۆن ئەم لینکە بسڕینەوە بۆی ئێمە ئەم لینکە بسڕینەوە ئەم نێکستەیە ئەم ریفرەنسە ئەبێت بەمە بیلکێنین پاشان ئەمەش بێرە بلکێنین بۆ ئەم مەبەستە ئێمە گەر ئەمە بسڕینەوە خۆشەویستان سەرەتا ئمە وتمان ئەمە ناوی کاونتە ئەمەتان بیر بێ ئێمە کاونتەکەمان لێرە وەستە بۆیە ئێمە کاونت ئەڵین کاونت دۆت نێکست خۆشەویستان کە ئەڵێن کاون دۆت نێکست واتە ئەم نێکستە کاون دۆت نێکست چونکە ئێمە لێرەین وتمان لوپەکە ئێمەی هێنا بۆ ئێرە چووکە لێرە وەستا دوجار ڕۆیش لێرە وەستا کاون دۆت نێکست یەکسانی یەکەین بەچی بەتی خۆشەویستان لێرەوەی گرنگە ئەمە ئێمە ئەڵێن کاون دۆت نێکست یەکسانی یەکەین بە تی ئێستا ئێمە کاون دۆت نێکست یەکسانمان کرد بەتی واتە چی واتە ئێمە لێرە ڕفرێنسێکمان کرد بۆ ئێرە کاونت دۆت نێکس یەکسانمان کرد بە تی ئێستا ئێمە ئەم کاونت دۆت نێکسدا ڕاستەخۆ هات بۆ ئێرام تیە بۆیە ڕاستەخۆ ئەم قاڵبە تێک دەشکێ توانێ ئێمە بسڕینەوە گەرەمە بسڕینەوە ئەبینین لێرە بەم شێوەیە بەم شێوازە ئێستا ئێمە بەهۆی کاون دۆت نێکس یەکسانمان کرد بەتی ئێستا ئەمە پەیوەندی بەم نۆدەوە کرد تەنها ئەوە ماوە ئەم نۆدە بلکێنین بێرەوە ڕاستەوخۆ لێرەیە ئێمە خۆشەویستە ئەم نۆدانە هەمویان پێوترێک کاون چکە ئێمە کاونتمان یەکسان کرد بهێت ئیش لەسەر کاونت دەکەین ئینجا کاونت مان یەکسان کرد بە کاونت دۆت نێکس هات بۆ ئێرە بە پێی دوو جار ڕۆیشت چونکە ئێمە پۆزیشنەکەم یەکسان بوو بە دوو لێرە وەستا ئینجا کاونت دۆت نێکس یەکسان مان کرد بە تی ئەمە ئەم ریفرێنسە لە ئاچێت ئینجا ئەم تیە ئەڵێن چی تی دۆت نێکس یەکسانی کە بەچی ئەم نۆدە ناوی کاونتە خۆشەویستان ئەم نۆدە پێوترێ کاون چکەوتمان هێدەکەم ئەخسە ناو کاونتەوە لە ڕێگای کاونتەوە ئیشەکەین کاونت واتە کاونت دۆت نێکست خۆشەویستان لێرە ئەوەی گرنگ ئەوەیە ئێمە ئەمە ناڵێن کاون چونکە ئێمە لەوانەیە چوار دانەی تریشمان هەوێ مەرزنی هەرم سێ بێ چوە کاتێک کە لە دوو مۆستا مەرزنی ئەمە کۆتا هەمین نۆت بێ لەوانەیە سێ دانەی تریشمان هەبێ یان زیاتر بۆیە ئێمە ئەڵێن کاون دۆت نێکست یەکسانەکەین بە کاون دۆت نێکس واتە کاونتی نێکستەکە واتە ئەو کاونتەی کە بازی داوە تەنیش خۆی کاونتی داهاتوو کاتێک ئەڵێن تی دۆت نێکس ئەم ئەمە تیەکەیە وتومانە تی دۆت نێکس ئەمە تیە نێکستەکەی تی دۆت نێکس نێکستەکەیمان نێکسان کردووە بە کاون دۆت نێکس ئەمە کاون دۆت نێکستە خۆشەویستان ئەمە کاون دۆت نێکستە گەر ئەمەش ئاماژەی پێ بکەین ئەمانە هەمووی کاون دۆت نێکسە چونکە ئێمە ئیش لەسەر ئەمانە دەکەین ئەمە کاون دۆت نێکستە بە هەمان شێوە ئەمەشیان کاون دۆت نێکستە ئێستا کاون دۆت نێکس ئەمەیە ئەمە شەر کاون دۆت نێکسە چونکە هێتمان خستە ناو کاونتەوە ئینجا کاون یسان کاون دۆت نێکس کاون بازەدا تاکو و دوو واتە دووەمین نۆت کاتێک گەشت بە دۆم ئەوەستێت سەکاون دۆت نێکس وەستا کاونت دۆت نێکس ڕاستەخۆ پەیوەندی ناکە بە کاونت دۆت نێکسەوە بەڵکو یەکسانی دەکەین بە نۆدی ئەو نۆدەی کە دروستمان کرد تی کاونت دۆت نێکس یەکسان دەکەین بە تی بۆ ڕفرەنسێکمان دروست کرد لەگە سەیری کۆدەکەکەین کا تی دۆت نێکس یەکسانمان کرد بە کاون دۆت نێکس دەتوانین پاشە پێشیش بکەین تی دۆت نێکس یەکسانمان کرد بە کاون دۆت نێکس واتە تی دۆت نێکس ئەمە تی دۆت نێکسە ئەم ڕفرەنسەمان دروست کرد

ئینجا تەنها ڕیفرێنسەکان ئەمێنێ ئەمە پێوترێک کاون دۆت نێکس ئەمەش کاون دۆت نێکس ئەمە ڕیفرەنسی خۆی هەیە کاون دۆت نێکس یەکسانەکەین بە تی بۆی بلکێ بێرەوە ئەمەش تی دۆت نێکستە بۆی بلکێ بێرەوە یەکسانەکەین بە کاون دۆت نێکست ئەمە لینکی لیستێکە بە شێوازی ئینسەر پۆزیشن واتە ئەتوانین بەم شێواز کۆدە ئینسەر پۆزیشن بکەین واتە بەپێ ئەو مەوقعی کە تۆ دیارەکەی پاشان بەم شێوازە پرینتی یەکەین ئەمە ناگۆڕێ ئینجا ئۆبجێکتی دروست دەکەین لەنە لە کلاسەکەمان لینکی لیستی پێنجێمان بەم ناوە دروستمان کردووە اینجا کۆڵی ئەم ئینسەردەکەین خۆش ئێستا پێستمان بە ئینسەرفێس یان هەر شتێکە کە بمانەوێت ئیلیمێن داخڵکەین ئێمە سەرەتا ئەممان دروست کردو ئینسەرفێس بۆ ئەوی ئێمە چوار نەرخدا دیاری داخڵ بکەین پاشان بە دوای یەکێ لەم نۆدانەدا بگەڕین ئێمە یەک دو سێ چوارمان داخڵ کرد ئەگەر ئەمە بوەستێنین ئێستا ئێمە چوار ئلیمێنتمانە یەک دو سێ چوار ئەبین لێرە بۆرن ئێمە پرێنتمان نەکردووە ئەبینی لێرەیە چوار سێ دو یەک پرێنکرد چووکە ئەمە ئینسێر فێسەواتە لە چەپەوە چوار سێ دو یەک پرێن دەکەن ئێمە دەمانەوێت بە دوای سێ بگەڕێن واتە نۆری سێ حوتی تێبخەواتە

ئینجا پرێنتی ئیلیمێنتەکەمان بکە ئەگەر سەیری کەین ئەبینین چوار سێ دوو حەوت بەم شێوەیە چوار ئەمە یەک دوو سێ خۆشەویستانە بین ئەمە ئیلیمێنتی یەکەم ئەمە نۆدی یەکەم ئەمە نۆدی یەکەم نۆدی دووەم نۆدی سێم ئەبین تا نۆدی سێم وەستا ئینجا حوتی خستە ناوەوە ئینجا یەک ئەبینین ئەم لوپە کە لێرەدامان نا سێ جارە خولێتەوە کە سێ زەرخولایەوە لێرە وەستێ واتە یەک دوو سێ سێ زەرخولایەوە لێرە وەستا ئینجا لە نێوان سێ و چوارە حوتی پرێنت کرد ببورن ئەمە بێتە لەبەرەوەی سەرفێستا چوار سێ دوو یەک لە نێوان دوو یەکە حوتەکە پرێن دەکات وەکو چۆن لێرە ئێمە پرێنمان کردوە چوار سێ دوو لە نێوان دوو یەکە حوتەکەی پرێن کرد بەم شێوەیە گەر بمانەوێت بە دوای دووە دوو جار بگەڕێ چوار سێ لە نێوان سێ و دووە حەوت مان بۆ پرێنت دەکات ئەبینین چوار سێ حەوت بەم شێوەیە ئەمە چۆنێتی ئینسرت پۆزیشن بوو لە لینکد لیستە